Peth ydy o weird am ffarmwrs am dyn nhw ddim yn eista. Ond yn casglu yn y cefn. Ti'n ti gallu spotio nhw achos yn gwisgo jeans cross hatch. Iawn? A wastad yn gwisgo top ospreys neu scarlet. Neu hwdi superdry. Iawn? A maen nhw'n sefyll na fo peint dda. A dyn nhw'n chwerthin. Dyn nhw'n mynd chwerthin. A dyn, os nhw'n gweld rhywbeth nhw'n licio yn y set, yn, o, rei dda, wan!
A mae'n rili hawdd teimlo ar y foment bod ni'n byw yn amser gwaetha'r byd, efo'r pobl gwaetha'r byd yn rhedeg popeth, ond mae'n hawdd teimlo fel 'na oherwydd mae'n gwir. Mae'n ffaith, guys. So dwi 'di wneud list gyflym jyst i jyst i atgoffa ni o pwy yw'r yy gwir gelyn, Pobl sy'n mynnu fod Cale yn blasus. Mm. Cer o 'ma you psychos! Dyw e ddim! Pobl sy'n cam dweud eich enw, sydd yn fine, mae enw fi'n Priya, mae pobl yn dweud Prior, mae hynna'n completely fine, ond pan dych chi'n gwiro nhw, maen nhw'n ymateb efo mm, well that's not how it's spelled. Dwi'n casáu y pobl yma. E, falle mewn iaith ti, Neil. Ond be ti'n gwybod am Sanskrit, Neil? Be dwi'n gwybod am Sanskrit? Dim byd, ond dwi'n gwybod fod Neil yn prick.
Ti'n gwybod, os da unrhyw un fan hyn, yr, y ffrind na, yr un ffrind, sy'n dangos llun yn amlwg, llun ofnadw o ti, a gwed, o na, mae hwn yn un neis. A fel, ffocin, paid byth dangos llun gwael o fi, Janine. Fi'n edrych fel selsig dy wyneb yn berei, Janine. Fi'n yoga instructor. Pan ti'n dysgu yoga, ar ddechrau'r gwers, mae rhaid i ti gofyn oes â unrhyw un fel problemau. A mae pobl synhwyrol yn gweud pethau fel, o, fi'n feichiog. A ti fel, oce, digon teg, fi mor sori. O'n i arfer dysgu yn Llundain, by the way. Yn Llundain, mae pawb yn fel vegans, ifanc tenna. Any problems? Oh, I don't know, I may accidentally be half a pretzel. Ond ti'n cael cwpl o twmffats sy'n gweud pethau fel, oh, uh, yeah, well, uh, fi di dechrau gweidio llyged fi. Beth, beth allai hwnna fod? Wel, Wel, what a fun mystery to unravel! Come on, pawb, fuck it! Pam mae Janine 'di dachru gwaedu o'i llyged? Fi'n fi'n dysgu yng Nghymru nawr. Mae'r cymeriadau sy'n cerdded mewn i dosbarth fi. Iesgob Dafydd. Dai Abertawe syth lan, O Leri! O, mae fe'n drwg, Leri! O, Leri! O, jippy knees. Sgwydde, o maen nhw'n awful. Yr y cefn, yr asgwrn cefn, psh, gone. Mae hwnna'n essentially metal nawr, Larry. Metal. A wedyn mae'r uh, fluid on the brain a'r split personality. So, uh, beth yw'r yw prognosis, Larry? Beth ys yn neud? Cer gatre, Dai. Jyst a aros am marwolaeth, oce? Dyna gyd sy' ar ôl i ti nawr, Dai. Dyna gyd sy' 'na nawr. Dwi yn, rili yn, llawn casineb. Dwi'n ffeindio fe'n hawdd iawn, iawn i gasáu pobl. Pwy sy'n rili mynd ar 'y nerfe i? O'n i'n meddwl, yy, o! Pobl sy'n ishte wrth goleuad y traffig, yn aros iddyn nhw droi'n wyrdd. Ac wedyn mynd, mm, ok, mewn i first gear, handbrake lawr, mirror, signal, o, oh, mae'r golau wedi rhoi'n goch eto. Wrth gwrs bod nhw, slow coach! Be sy'n bod arno ti? Mae gen i tri o blant o'n, Ond pan oedden nhw'n fach, yn blydi nightmare de. Oedd fatha gael micro hen night yn y tŷ. Oedd un yn sgrechian, llall yn crio, a un ar y stepan drws gael piss. so, oedd gen i ffrind, uh, oedd o'n ei lot efo'r eglwys, a nes i weld ar teli nos o'n blaen. A ni'n meddwl, o, mae'n edrych aros o hyn. Er o'n i, um, o'n i methu gweld i wyneb o, ac oedd rhywun arall yn ei di lais o. So dwi'm yn gwybod os oedd hynna weithio allan gwbl rili. Cold callers. Wrth gwrs, fel rhywun sy'n gweithio yn y cyfryngau, mae dy fi oriau sbar yn y nwrnod. So, wi wedi bod yn dechrau brwydro nôl yn erbyn nhw. So, uh, gyntaf gyd, chi'n cael y galwad yn mewn, Good morning, my name is Michael Owen. Bore da, siwr i chi. Yes, uh, are, are you understanding English? Wi'n deall pob gair ti'n gweithio, Michael. pob sillaf. Uh, you, you, uh, you understand English? Yeah, yeah, wedi weithio ti. Wi, wi, wi, wi, wi'n rhugl yn yr iaith fain, ond allan o ddyrygioni pur, wi wedi penderfynu siarad ti'n Gymraeg bore yma. Pan ti'n sbio ar pecedi, ti'n sylwi faint o fucking bollocks sy arnyn nhw. Hwn di gora. Bleach, do not consume. I pw ma hwnna? Honest to God, do not consume! Ei boys, mae mixer efo fodca heno! Oi, oi! Ei, shots, ia, gweta, pwng. Ffocin dan, dwi'n mwyn gweld cont. Ffocin dim yn sylwi, ti'n wyf at silit bang, met. Bang, and your sight is gone. Ond dwi'n recyn nhw, dda, hyn ddylsach chdi wneud. Chos Basically, da ni di wneud cymdeithas bach rhi idiot proof os da chi'n gofyn wrtho fi, oce? Tynnwch y labels mae gyd off, oce? Disgwyliwch cwpl o fisodd, a wedyn gawn ni'r referendum dan Brexit. Oce? Just i wneud siŵr sy'n mae result yn dod allan, oce?